Serata oħra tad-Dipartiment tal-Malti eh, f'dal-post, fl-istess post ikollna ħafna serati, ħafna minnhom ta' tradizzjoni orali. Eh, u l-attivitajiet Għall-grazzja t'Alla ngħid, speċjalment f'dawn l-aħħar snin, bil-ħidma ta' timijiet organizzattivi differenti, pereżempju f'tat-tradizzjoni orali, Adrian, Manuel, Michael u oħrajn, Rita, l-attivitajiet ma qatgħu xejn. Ħsibna li tkun ħasra jekk fost dawn l-attivitajiet kollha ma nikkommemorawx ukoll Is-sette Ġunju, fl-anniversarju tiegħu, però mhux fl-istorja biss imma wkoll fil-letteratura. Però se nibdew bid-dixxiplina storika u allura se nistieden il-Professur Dominic Fenech, id-Dekan tal-Fakultà, biex jgħid il-kelmtejn tiegħu u fl-istess ħin uffiċjalment jiftaħ jiftaħ din l-okkażjoni. Grazzi.
Jien ma nafx hux ħan nitkellem bħala storiku għax ma ħajjejt xejn eh, fuq fuq l-istorja ta' 6 ġunju għal-lejla ehm, għax mill-bqija 6 ġunju ħireġ minnaw u ħireġ minnaw u nħomma minn Minn kullimkien, għaliex l-ewwel dalgħodu kif wasalt fil-uffiċċju iħabbat il-bieb u jitfaċċa sieħbi, sieħbi antik, Pawlu Bartolo u tani kopja tal-ktieb sabiħ tiegħu eh, l-edizzjoni ġdida ta' ta' is-sette ġunju ġara sew fis-sette ġunju. War nofsinhar suppost kelli mmur ma' Rej għall-preżentazzjoni ta' ktieb ieħor fuq is-sette Ġunju, ma stajtx immur għax kien hemm affarijiet oħrajn. Ilbieraħ kien hemm programm fuq it-television fuq is-sette Ġunju li diversi nies hawnhekk ħadu parti ħadu parti fih. Għada filgħodu rrid immur fid-disgħa ta' filgħodu, Għand Jody Mack, il-PBS, biex nagħmlu intervista fuq is-sette Ġunju. Sadattant ċempilli Joe Pirotta biex jgħidli kif fiex wasal fil-kitba tiegħu fuq is-sette Ġunju fil-ktieb tiegħu li ħajoħroġ dalwaqt fuq is-sette Ġunju fl-isfond internazzjonali. Il-kollega fid-dipartiment tiegħi Henry Frendo wkoll qiegħed jagħmel Ktieb, edizzjoni ta' kitbiet fuq is-sitt ta' Ġunju. Ġimagħtej ilu kellna forum, kellna symposium tal-ħams tal-Humanities, Medicine and Science, parti fuq is-sitt ta' Ġunju. Jiġifieri ċertament ma nistgħux ngħidu li qegħdin nittraskurawh dan is-sitt ta' Ġunju. Naħseb illi wara iċ-ċentinarju tal-miġja ta' San Pawl f'Malta, l-iktar anniversarju illi illi iċċelebrajna. Fir-realtà, inqas, ħafna inqas iċċelebrajna, per eżempju, il-ħamsin sena tal-Indipendenza milli dan is-sena tiġi. U ċċelebrajniha mhux biss bl-attivitajiet, imma anki b'dawn il-ħafna pubblikazzjonijiet. Jiena semmejt erba' pubblikazzjonijiet Ehm, dak li naf bihom jiena, ma nafx se, ma nafx se, se, min jaf se kem se jkun hemm, kemm sem se jkun hemm ehm, supplementi fuq il fuq il-gazzetti. Naf li per eżempju eh, se jkun hemm supplement fuq il-Malta Independent, naf għax qalu li biex nikteb xi ħaġa, bħalma qalu nimmaġna lil ħafna nies. Il-kwistjoni tibqa' dejjem, il-mistoqsija tibqa' dejjem tirrepeti ruħha. Kemm hu importanti dan l-avveniment? Huwa wieħed minn ħames jiem nazzjonali, mhux sempliċement festa imma jum nazzjonali li poġġejnieh fl-istess livell, fl-istess pedestall, ta' l-assedju l-kbir ta' l-Indipendenza ta' Jum il-Ħelsien ta' r-Repubblika, jiġifieri rikonoxximent ċertament tajnieh u intuh ħafna. In-nies tal-litteratura għandhom vantaġġ fuq in-nies tal-istorja għaliex in-nies tal-istorja ma jistgħux jivvintaw. U meta jivvintaw, għax mhux ma jistgħux jivvintaw, għax ġili jivvintaw, eh, meta jivvintaw jagħmlu ħażin. Mentri fil-letteratura eh, tista' tivvinta fis-sens mhux fis-sens ħażin li tikdeb, imma fis-sens li toħloq Jiena ninzerta nemmen ħafna fuq il-żwieġ, kieku kien possibbli, tal-ġrajja, tal-istorja mal-letteratura. Għaliex il-letteratura timla dawk ix-xquq u dawk it-toqob illi l-istorja ma timliex. Aħna, hekk l-istoriku jitkellem fuq is-Setteġunja, fuq il-ġrajja, jista' jitkellem fuq il-fatti, jista' jitkellem fuq l-interpretazzjoni, li jista' jitkellem fuq fehmiet differenti, u mbagħad jasal għall-konklużjoni tiegħu jew tagħha. Imma kif jista' l-istoriku jitkellem fuq emozzjoni, pereżempju, ta' xi ħadd illi kien fil-folla u ra xi ħadd ħdejh jaqa' bid-demm ħiereġ. Ovvjament m'hemm l-ebda rekord storiku ta' dokument ta' dawn l-affarijiet, imma fil-litteratura wieħed jista' Anqas jimmaġina dik dik dik is-sentiment jista' wieħed. Jiġifieri il-letteratura din is-serata dan is-simpożju għalkemm bdejt jiena qisni ngħid li qed ikollna wisq affarijiet fuq is-7 Ġunju ma dan is-simpożju għall-inqas qiegħed jagħti xejra kompletament ġdida eh, lil hinn mis-sempliċi analiżi jew eh, jew rakkont. Eh, jien personalment għandi fehma li għadha ma ċċaratx fuq l-importanza tas-Sitt Ġunju, anki għaliex wisq nibża' li fit-tfittxija tagħna, issa mhux qed ngħid tagħna hawnhekk li qed infittxu qed niddiljaw ma' fatti u ma' fatti u ma' analisi, imma fit-tfittxija nazzjonali tagħna, wisq nibża' li hemm Mhux tant ir-rieda li nsibu eżattament x'ġara u x'ifisser imma x'nixtiequ li kien. Għandi amment, pereżempju, li xi snin ilu kien hemm Diskors tal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati, tal-Kamra tar-Rappreżentanti, mill-għalija kien fl-anniversarju, fid-disgħin anniversarju tal-ftuħ tal-Parlament. U fejn qal dan, ovvjament, ma jkunx kitibha u jkunu preparaw ilu, ħejjew ilu, ħejjewlu d-diskors, qal illi s-sette Ġunju hu importanti għaliex Is-setturi soċjali ta' Malta, tas-soċjetà Maltija, differenti, ta' kull klassi, ingħaqdu għal għnija f'moviment wieħed. Issa jiena naħseb ħrafa iżjed minn dik ma jistax ikollok għaliex jekk fl-aħħar mill-aħħar aħna nirrikonoxxu s-Sitt ta' Ġunju bħala avveniment nazzjonali indirizzat ha kważi kważi lejn il-ħakma kolonjali, però fir-realtà l-irvell ta' Sette Ġunju kien indirizzat, kien iżjed ibbażat fuq ġlieda ta' klassi, għaliex wara kollox il-miri ewlenin, għalkemm kien hemm stabbilimenti Ingliżi, eħe, u bnadar Ingliżi, imma l-miri ewlenin kienu ta' negozjanti, jiġifieri ta' Maltin, ta' Maltin oħrajn. Voldi li nixtieq li nirreżistu il-miti illi jinħolqu ehm, mingħajr ma naqqas xejn l-importanza għax wara kollox huwa avveniment uniku li ma ġarax xejn bħalu qablu u laqqas u laqqas warajh, imma għandna eh, noqogħdu attenti milli nipproponu miti u ndawru avvenimenti b'mod illi jkunu irrikonoxxibbli kważi minn dak li fil-fatt minn dak li fil-fatt kienu. Nerġa' ngħid, daqsxejn biex xejn ma nnaqqas mill mill-importanza u mill-uniċità ta' dan l-avveniment, li jekk qed joħorġu l-kotba fuqu, ċertament jixraqlu dan it-trattament. Ma nżommkomx iżjed, naf li l-kelliema l-oħrajn għandhom ħafna ħafna iżjed affarijiet interessanti,